Wëllkomm, wëllkomm! Wëllkomm! Wëllkomm!
Hallo! Schéinen Dag alleguer! Gudden Hallo!
Schéin, dass der komm sidd! Mir klénge mega frou, mee mir schwätzen iwwert e seriöt Thema. Wie seet een, dass Street Harassment op Lëtzebuergesch ass dat Stroossebelästegung? Belästegung op der Strooss. Ah, someone was close!

Bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Also ech si verwirrt, wéi ech virdu schonn dir géigeniwwer ugedeit hunn, well meng Opfaassung war ëmmer, dass et, sou laang déi breet ass, wéi s de ugedo bass oder wéi s de ausgesäis, du kanns dat net iergendswéi steieren, ob s de belästegt wäers ginn oder net. wann s de iergendswéi ënnerwee bass als Persoun, déi als Fra wouergeholl gëtt. An ech hu festgestallt de leschte Summer, dass all Kéiers, wann ech a mengem kuerze Short vun der Gare bis heem getrëppelt sinn, ierg also eng Camionnette getut huet, wa se laanscht mech gefuer ass, a wat virdru manner geschitt ass. An du war alles ok. Da schéngt et jo awer eppes mat Kleeder ze dinn hunn, well et geschitt méi oft, wann ech e kuerze Short unhunn. Ech mengen och, dass et eppes mat de Kleeder ze dinn huet, mee ech mengen, dass de Problem deen ass, dass d'Schlussfolgerung dann ass, Jo, da muss de dech aneschters undoen. Mee ech mengen, dass warscheinlech, wann s de méi Haut weis, d'Chancë méi grouss sinn, dass dat geschitt. Gläichzäiteg si jo elo vill esou Tester gemaach ginn an esou weider, wou se Fraen duerch d'Stroosse vun New York zum Beispill trëppele loossen an déi da filmen an da weisen, wat fir Reaktioun se kréien, wou wierklech mega, mega, mega krass vill Catcalling geschitt. An do war anscheinend eng en neuseelänneschen, neuseelänneschen esou en Experiment gemaach ginn, wou se e Model duerch d'Stroosse gelaf lafe gelooss hunn an do ass hatt net eng Kéier gecatcalled ginn. Dat heescht jo dann awer, datt et net mega. kloer ass, wourun et läit. Also et huet deemno theoretesch näischt wierklech mam Ausgesinn ze dinn. Et huet, jo, haaptsächlech eppes domat ze dinn, datt een als Fra wouer geholl gëtt. Also wat d'Warscheinlechkeet och nach erhéicht, ass, datt een eleng ass oder just mat anere Fraen nach ënnerwee ass, woubäi mir dat bis elo nëmmen a Begleedung vun enger Fra passéiert ass. Also ech hätt nach ni. wann ech an engem gréissere Grupp vu Fraen ënnerwee war, dass dat passéiert ass. Kann och sinn, dass ech mech net méi drun erënnere kann, well et mir perséinlech dee Moment och dann manner ausmécht. Mee du sees och also, dass dat d'Wahrscheinlechkeet erhéicht, mee ech géing éischter de Contraire kucken, à la et geschitt ni, wann s du a Géigenwaart vun engem anere Mann bass. Jo. Also et geschitt ëmmer just, wann een entweder eleng ass als Fra oder mat anere Fraen ënnerwee ass, mee ni, wann ee mat engem anere Mann ënnerwee ass. Allerdéngs, dee Mann, deen dat mécht, do ass et egal, ob nach Männer derbäi sinn oder net. Also e mécht et souwuel eleng wéi mat nach Männer derbäi. Wat menge mer genau mat Catcalling? Also wat mir esou spontan agefall ass, si Remarquen, also entweder ugeschwat ze ginn op der Strooss vun enger Persoun, déi een net kennt, sou genre wéi mir et viru e puer Deeg passéiert ass, Bonsoir Madame, ça va? Bonsoir Madame, ça va? Bonsoir Madame, ça va? Einfach sou wéi oft widderholl bis dass ech reagéieren, wat ech jo net gemaach hunn, oder eppes ruffen oder päifen, tuten oder och ze no kommen, also méi no kommen, wéi et u sech manéierlech ass, egal ob dat am Bus och sech widdert ee reiwen ass oder, woubäi dat dann streng geholl net méi Street Harassment ass, mee. dat ass mir eben och elo grad nach agefall, mee eben och, jo, einfach zum Beispill um Busarrêt méi no bei engem stoen, wéi et onbedéngt misst sinn. Dach, dat fält zwar och mat ënner Street Harassment. Et ass nämlech gesot ginn, datt et am ofsten och op, am Transport public oder esou passéiert. Vill Frae fillen sech immens onwuel an engem Bus oder an engem Zuch, well et do ganz oft geschitt an s de do och néierens hi kanns, ne? Du kanns net einfach fortgoen an engem nogoen. Also et sinn och vill, déi einfach dann engem déi ganzen Zäiten noginn. Mhm. Wahrscheinlech ja. zwar meeschtens net ouni och nach eppes dobäi ze ruffen, mee äh, dat ass schon ziemlech beängstegend. An am Bus, dat huet mech och grad drun erënnert, dass et do och wierklech sub oder am Zug, wéi och ëmmer, am öffentlechen Transport, dass et do och relativ subtil Forme ginn, wéi zum Beispill, wat ech zwar perséinlech nach net erlieft hu, mee eng Frëndin vu mir, dass hatt ganz eleng an engem Bus war, ofgesi vum Buschauffer, an dunn ass e Mann erageklomm an huet sech op déi Plaz nieft hatt. gesat an huet sech och mega bedrängt an onwuel gefillt doduerch. Ech sëtz enker nuets an engem Nuetsbus an do sëtzt e Mann nieft mer an dass jo deen dat Manspreading ass jo och esou e Wuert wat vill benotzt gëtt wa Männer sech immens breet maachen op Sëtzer an dee Mann huet sech nieft mech gesat, also de Bus war zwar voll weess en huet sech bal misse nieft mech setze mee deem seng Äerm sinn esou wäit rausgaangen dass se mer quasi op der Broscht loung mam Aarm gell, also et war wierklech. Himmlesch krass! An dann hunn ech eben och, dat wat dann erschreckend ass, ech hunn dann héiere vu Leit, déi gesot hunn, déi um Telefon waren oder esou an déi dann dee Moment dat vocaliséiert hunn, déi gesot hunn, hei ass grad en Typ nieft mer, dee mech upeekt oder wat och ëmmer. A wou d'Leit sech da sou ewech dréien, déi aner am Bus, well se net wëllen domat konfrontéiert ginn a si sou, firwat mécht déi Fra e risen Déngen do draus? Jo, dat ass einfach fuerchtbar. Jo, engersäits huet een eben déi Situatioun an dann, wei d'Leit drop reagéieren, beziehungsweis an ganz villen Fäll net drop reagéieren. Mhm. An dann äh, wat eben mengen ech e grousse Problem ass bei der ganzer Saach ass, äh, et gëtt gesot, ah, et ass jo just e Kompliment, wou mengen ech d'Leit vergiessen, dass den Effekt dovunner awer ass, dass eng Fra sech ageschüchtert fillt, well äh, du weess net wéi séier dass esou eng Situatioun eskaléiere kann, zumools mengen ech wann s du net drop agees. da gi se ganz séier aggressiv heiansdo ne. Also mhm. schon schon oft gemerkt die so ein oh, du bist aber ein flott Madame oder wer auch immer a wann du dann nicht sest da fängt so rosen zu gehen an da fängt so der Frascheten äh, not zu rufen also das ja. mega sehr switcht ah, an äh, gleichzeitig möchte man auch rose wann heinst du da Frauen so Sachen so wie äh, also zum scheieren dat oft äh, an der Comedy Szene so wann der Witze gemacht gehen so äh, äh, ja Gëschter huet een mer getut. Waat mengt een dass ech elo wéilt bestueden oder waat? An daat mecht mech rosen well daat déi Idee nach eng Kéier renforcéiert dass deen iergendwéi daat géing maachen fir deng Opmierksamkeet ze kréien oder well deen wëll dass dir elo op en Date geet oder sou. Genau un engem interesséiert ass. Well meeschtens ass et daat einfach net. Et ass meeschtens einfach just. en Ausdrock vu Superioritéit, vu Power, vu Status eriwwer ze ginn an et geet deem just drëm, meeschtens, fir déi Persoun anzeschüchteren. Wann och net bewosst, mee dat ass den Effekt, deen dobäi erauskënnt, wann ee laanscht mech fiert an tut, et ass kloer, datt mir net iergendeng Interaktioun wäerten hunn, ech wäert warscheinlech emol net dohinner kucken, well s de, also dat ass souwisou esou. Als Fra weess ech ni, wann en Auto tut, soll ech kucken oder net, well et ka jo eng Persoun sinn, déi s de. kenns, déi dat tut. Du bass einfach konditionéiert net ze reagéieren, wann en Auto tut.
Mee jiddenfalls, et geet net drëm, do op Aenhéicht iergendswéi engem anere Mënsch ze begéinen. Et geet nëmmen ëm eng Demonstratioun vun eppes, vun iergendengem Impuls, vun Iwwerleeënheet. Mee eng Studie huet do gewisen, datt et meeschtens net ëm d'Fra geet, déi do concernéiert ass. Oder och, et sinn net just d'Fraen, mee och schwul Männer. also souwuel cis wéi trans Fraen a schwul Männer, déi dovunner affektéiert sinn. Mm. Et geet bal ëmmer vu Männer aus. An et ass eng Studie huet do gewisen, datt datt et net ëm d'Persoun geet, déi ugeschwat gëtt, mee datt et ëmmer eppes ass, eng Saach vu Status tëscht verschiddene Männer. Mm. Also et ass fir duerzestellen, mengen ech, ween en Alpha ass oder esou. An et huet meeschtens iwwerhaapt näischt mat där Fra ze dinn an deem Moment. Welt. Wann ech zeréckdenken, wéi ech fir d'éischt domadder konfrontéiert gi sinn, wéi ech, keng Anung, an d'Pubertéit komm sinn, dat war, wann ech vum Bus no der Schoul heem getrëppelt sinn, mat menger beschter Frëndin, an d'Camionnette getut hunn, besser gesot d'Leit, déi an deene Camionnette sitzen, oder och heiansdo mol eppes rausgeruff hunn. An ech weess nach, dass ech enker zwou Fraen héieren hunn, déi bei eis an der Strooss gewunnt hunn, sech doriwwer ënnerhalen. An si hunn gemengt, jo, mee dat wier net béis gemengt, wann Aarbechter aus hirer Camionnette giffen tuten, dat wier an hirer Kultur normal, datt een enger Fra op déi Aart a Weis e Kompliment mécht. Also et war gläichzäiteg rassistesch an et war esou. rechtfäertegen an einfach mir als Kand oder als Jugendlechem ze verstoen ze ginn, dass dat einfach derzou gehéiert, dass Männer nun emol esou sinn, dass virun allem, wat weess ech, portugisesch Männer esou sinn. Also dat ass eben och esou e bëssen ugeklongen an der Diskussioun, jo, dass dat einfach esou wier. Jo, historesch gesinn ass et och oft einfach och schwaarze Männer gläichgestallt ginn. Eng schwaarz Fra kéint zum Beispill ganz schwéier e wäisse Mann bei der Police uweisen, well dee si op der Strooss belästegt hätt, well dat iergendwéi net akzeptéiert gi war. Also et ass schonn éischter eppes, wat schwaarz Männer géife wäisse Fraen undoen. Esou ass et huet och historesch ganz vill Konnotatioune mat Rassismus, wéi s du grad och ugeschwat hues. Mee et sinn zwar zousätzlech och Männer, déi denken, dass dat einfach normal ass, well déi opgewuess sinn, geléiert hunn, dat ass eben eppes, wat ee mécht, an déi mengen, dat ass einfach, einfach nach esou eng aner Aart a Weis, weess de, fir wieder de Bam ze pissen, weess de, fir ze weisen, ech sinn e Mann an ech si cool an ech kann dat. An déi realiséieren am Fong och guer net, wat dat fir Auswierkungen huet op déi Persoun, zu där si dat soen. An erschreckenderweis hunn ech en. Reportage gelauschtert gehat vun enger Fra zu an Australien déi sou en Experiment och gemaach hat, déi dann einfach Männer ugeschwat huet déi si gecatcalled hunn an si gefrot huet firwat si dat grad gemaach hätten. An do waren der da vill déi hu gesot, mee ech wollt ech wollt deem just e Kompliment maachen, ech wollt gären datt dat sech gutt spiert an weess, oh ech gesinn haut gutt aus a bla bla bla an heiansdo giff hien och Wann e Grupp vu Frae géif laanscht goen, da géif hien enger Fra dovunner e Klappser op den Hënner ginn, well dono géif déi sech mega gutt fillen, well déi géing denken, Uh, hien huet mech ausgewielt vun all menge Frëndinnen. An hien huet wierklech immens och léif geklongen a wéi wann hien dat wierklech sou géing denken, datt dat sou wier. Mee, mee dorops hin huet hatt hien mat Informatioune konfrotéiert, mat enger Statistik, vu wéi vill Prozent vun de Fraen sech eigentlech bedrot fillen an där Situatioun, wéi vill Leit dass en do Angscht kréien a fäerten, dass et eskaléiert zu engem sexuellen Iwwergrëff an esou weider. An hien huet do immens schockéiert geklong an dono huet en awer iergendwéi erëm gerechtfertegt, firwat dass dat jo awer bei him net zoutrëfft a firwat dass hien dat weiderhin wäert maachen. Jo, mee et gesäit een sech selwer ëmmer als d'Ausnam. Sou, dat ass, et gesäit een sech ni als dee béisen Aggresseur. Jo, dat ass. Jo, mee souguer wann s de engem sees, hei, du muss dat net esou gemengt hunn, et ass. hei ass genuch Beweiser, hei si genuch Beweiser, dass dat d'Frae beängstegt an dass si sech onwuel spieren dobäi. An da soen, Dach, dat ass mer awer egal. Wann ech mir virstellen, dass ech einfach esou géif eng Strooss eroftrëppelen a soe mer eng Fra gesinn, déi ech attraktiv fannen, an da géif haart päifen, dat ass einfach esou onvirstellbar fir mech. Dat ass wéi, okay, natierlech, wann s du. zu engem Geschlecht gehéiers, dat, wou dat méi üblech ass an akzeptéiert, ass dat vläicht eppes aneres. Mee dat ass einfach, engersäits giff et mer net afalen, dat ze maachen, zweetens, wat giff ech domadder kommunizéieren? Also ech giff mer net, ech kéint mer net dee Moment virstellen, datt déi Fra dat als angenehm empfënnt. Nee. Well ech mengen, engem ee upäifen oder wéi och ëmmer een et nenne wëll, Also dat mécht ee bei engem Hond oder esou, päifen. Also ne, dat ass jo awer näischt Respektvolles, ass jo keen Ausdrock vu Respekt an iergendenger Form. Nee, mee ech mengen, dass eben.
Ech verstinn et net. Ech mengen eben, dass och déi Reaktioun dann, fir dann ze soen, Oh nee, nee, mee bei mir ass dat jo net esou gemengt a blablabla. Also souguer wann een dann erkläert kritt, Dat, wat s du méchs, dat mécht, dass déi Leit sech onwuel fillen, an een dann awer Excusë fënnt, dat ass jo bal dee beschte Beweis, dass et net dorëm geet, dass déi Leit sech bewosst sinn, Dat huet näischt mat där anerer Persoun ze dinn. Am Fong ass et mer egal, wat bei där Persoun ugeet, ukënnt. Ukënnt, ja. Fir, wat mir wichteg ass, ass, ech fille mech dono gutt, well ech hunn d'Gefill, ech hätt elo eppes Cooles gemaach esou, ne? Ja, ja.
Dat hu mer och schonn an enger anerer Folg ugeschwat. Wann ee seet, Laach dach emol, da geet et och net ëm déi aner Persoun. Du bass net wierklech grad besuergt, ob et där Persoun gutt geet, firwat se vläicht net laacht, mee du fills dech veronséchert, well s du net ugelaacht gëss an du verlaangs, Selbst vun der Persoun, dass se gefällegst laacht. An jo, dat ass mir och scho geschitt. No engem laangen Trajet am Zuch stung ech vis-à-vis vun der Gare op mäi Bus ze waarden an et stung nach en aneren Typ mat mer um Busarrêt an e puer Leit. An e kënnt esou bei mech a seet, ech soll erëm mol laachen. An ech hunn net reagéiert an dunn huet e probéiert mäin Bauch unzepaken. An jo, et war einfach keng. Ke Interaktioun, an ech hunn, hat d'Gefill, doduerch datt ech hien net ugekuckt hunn, doduerch datt ech net reagéiert hunn, hunn ech hien nëmmen nach méi erausgefuerdert. An do stounge Leit ronderëm, déi, wéi an dengem Beispill virdrun, och einfach gemaach hu wéi wann dat net géif passéiere grad. Jo, jo, et ass och schwéier ze wësse wat een do soll maachen, well ech hunn, ech war och scho mol an der Situatioun, datt, ech kréien net esou oft, laach dach emol, ech kréien éischter nice smile oder esou, weess de. léift laachen an du ass mer och oft opgefall ech lauschteren ganz oft de Podcast während ech enzwusch hintrëppelen an ech lauschtere meeschtens een dee mech iergendwéi zum laache bréngt dat heescht ech trëppelen oft duerch d'Strooss a grinsen iwwert iergendeppes a realiséieren op eemol dass ech mat engem A Kontakt gemaach hunn a während deem gegrinst hunn an da sinn ech direkt zréck op de Buedem kucke fir direkt kloer ze stellen ech hunn dir net gelaacht ech hu just grad iwwert eppes nogeduecht wat mech zum also dass Dat ass wierklech Wahnsinn, wéi een direkt muss do négociéieren. Ja. Also ech mierken och oft, wann ech enzwusch laanscht ginn an ech hu vläicht eng kuerz Box un oder esou deen Dag, well et waarm dobaussen ass an d'Pferde jo wuel dierfen eng kuerz Box unhunn. An deemno wou ech da laanscht ginn, mierken ech wierklech, wéi ech op de Buedem kucken, fir einfach ze evitéieren, dass déi iwwerhaapt mierken, dass ech grad do sinn. Also dat ass schonn. Mëll. Dat ass scho krass, wann een dorop op. passt, wéi vill een säi Behuele, säi Verhale verännert, well ee scho weess, dass do vläicht kéint elo eppes kommen. A wéi s du och sos, weess de, wann een am Auto tut oder esou, du weess net, ass dat elo vläicht een, deen ech kennen oder net. A wann et erwee war, deen s de kenns, da genéiers de dech en plus, well s de weess, dass du grad ewech gekuckt hues a méi séier gaange bass oder, ne? An, jo, mee bon, wann et dann net esou ass. oder weess de, wa Stau ass, du trëppels ze Fouss an zwou Agent Auto fuere lues niewendrun, dat ass ëmmer eng onangeneem Situatioun, weess de, du weess, wa lo en Auto ufänkt méi lues ze fueren nieft dir, da kann et sinn, datt lo geschwënn eppes kënnt, ne. Jo, dat mam Laachen an ze iwwerleeën, einfach strategesch, wéini ass et e Moment fir ze laachen a wéini net, ass wierklech mega komplizéiert. well also et ass mer bewosst ginn, wéi ech eng Kéier einfach esou, wéi ech um Trottoir getrëppelt sinn, vun engem ugeschwat gi sinn. An ech hunn dee Moment en ugelaacht an du ewech gekuckt. Et war einfach esou e Reflex an ech hu mech duerno mega schlecht gefillt, well ech gegrinst hunn, well ech geduecht hunn, Mertz, sou firwat hues de een, deen dech belästegt u sech, deem gelaacht, fir datt deen sech net ze vill getrëppelt fillt? well einfach nëmmen sou op de Buedem kucken an net laachen sou eng mega staark Ofweisung ass. Jo, mee ech mengen, datt et net just dat ass, well ech maachen dat och oft. An ech mengen, datt et deelweis einfach och ass, well du weess, datt de dech méi an engem séchere Feld befënns, wann s de einfach sees, haha witzeg, an da weidergees. Maja, maja, dat ass dat, wat ech domat mengen. Dee fillt sech net esou staark zeréckgewisen an. reagéiert doduerch potenziell dann och manner aggressiv. Genau, jo. Also dat ass och an enger Studie gewise ginn, dass se vill Fraen einfach dann, ah dat war nämlech och, wou déi Fra déi déi Männer ugeschwat huet an gesot huet, firwat méchs de dat, nanana, an si soten, mee si laachen zréck, si hunn dat gär wann ech dat maachen, an du sot si, bah et ass nogewisen, dass se vill Fraen zrécklaachen, well se fäerten, dass se soss aggresséiert ginn.
Also et ass scho wierklech mega hefteg.
Et goufen och Videoe gemaach, déi sinn och op Youtube, déi hat ech gekuckt, äh, och erëm vu Fraen, déi duerch d'Strooss ginn an dann gefilmt ginn dobäi a wou dann entweder hire Partner oder hire Papp niewendru sëtzt an dat kuckt oder hire Bouf niewendru sëtzt an dat kuckt. An deenen hir Reaktiounen ëmmer si wierklech, äh, zimmlech krass, well am Ufank si se nach, äh, bah jo, hatt ass eben eng flott Madamm, wat soll ech da soen, weess, natierlech kritt hatt dat gesot. An dann um drëtte, véierte, fënnefte si se op eemol esou. dat ass mega respektlos, dat ass mega krass, ne ne ne. An bei verschiddenen mengen ech spiers de och dass si dat wahrscheinlech selwer scho gemaach hunn, zumools bei hirer Reaktioun, weess dass se soen, jo bah weess de hie sot eben hatt hätt e léiwen Hënner, hatt huet jo och e léiwen Hënner an dann op eemol merkt, dat ass krass, dass du eng Stonn laang duerch d'Strooss gees a 15 mol ugeschwat gëss. Jo, et ass eben net deen eenzelnen Typ, deen enke eppes seet, et sinn all méiglech Männer, déi sech soen, ech sinn deen eenzegen, deen dat mécht an ech maachen där Fra e Gefalen domadder. Jo, an dann, wéi gesot, hat ech scho virdru gesot, dass och schwul Männer oft ugeschwat ginn, do ass et dann awer méi homophob. A bei trans Fraen ass et ëmsou méi schlëmm, well bei deenen de Risiko nach méi grouss ass, dass déi dono wierklech agresséiert ginn, jo. Jo, oder souguer vergewaltegt. Ja.
Oder ja, abuséiert, geschloe, ja, ëmbruecht.
Also do ass nach eng Kéier de Risiko sou vill méi héich äh, ja. wie bei, wie bei Cis-Fraen. Männer, wann Dir mierkt, dass en aneren Mann eng Fra belästegt, sot eppes. Et, Dir bréngt Iech vill manner a Gefor wéi déi Fra, wann se eppes seet. Ja. Loosst dat net einfach esou geschéien. Dréit Iech net ewech a maacht, wéi wann Der et net matkritt hätt. A wann.
wann s du eng Kéier esou eppes gemaach hues an der Vergaangenheet oder esou weider, ass dat net d'Enn vun der Welt. Also dat soll elo keng keen Ugrëff sinn un déi Leit, déi dat gemaach hunn, well et ass ganz kloer, dass dat an eiser Gesellschaft esou present ass, dass et immens schwéier ass iwwerhaupt ze mierken, dass dat vill vill vill méi krass ass fir déi Persoun, déi dovu betraff ass, wéi wéi deen, deen dat seet, wouer hëlt. Also ech ech géing keen dofir elo onbedéngt ugräifen, dass en dat vläicht an der Vergaangenheet gemaach huet a sech net bewosst war, dass et dat, wéi schlëmm dat wier. Mee ech géif awer trotzdeem bieden dorëm, sech Gedanken doriwwer ze maachen an dann ze realiséieren, dass een dat vläicht net méi sollt maachen. Jo, an domat opzehalen. Merci. Wat ëmmer schéngt iergendwéi risen Déngen ze sinn, ech weess net firwat, firwat dass dat aneschters ass ewéi einfach eng aner Persoun op der Strooss, firwat dass déi elo méi Respekt verdéngt huet. Mee anscheinend. wann s de der, wann s de där Persoun sees, Stell der vir, et géif een dat zu denger Schwëster, zu denger Mamm, zu denger Duechter soen, wéi géings de dech da fillen? An da gi se ëmmer eng Kéier, Oh! Also, denkt un är Schwëster, är Mamm, är Bomi an är Duechter. Genau. Ih, dat kléngt eekleg! Ech weess net, wourun s du denks, Anne, mee. Wann s de un nächst Kö denks, Ey, d'Sara huet déck gäil Klätz! Dann denk un deng Mamm! Ok. O Ann, o Ann, lauschtert dem Ann besser net no. Nee.
Falls der awer elo wësse wëllt, äh, wat der maache kënnt, wann der iech wëllt protegéiere géint esou Saachen oder wéi der kënnt agräifen oder wann der wëllt agräife fir enger anerer Persoun ze hëllefen, dann lauschtert déi aner Episod, wou mer äh, genau dorobber aginn. Elo zu de coole Rubricke mam coole Kelly. Yay!
Ech war liicht inspiréiert vun dem Tessy an dem Anne sengem Gespréich iwwer Street Harassment. Dat ass nämlech en onkonsensuaalt Verhalen, also eppes woumat net jiddereen averstanen ass. Dunn hunn ech mer geduecht, ech maachen en How to iwwer Konsens.
How to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
Fänke mer mat der Fro un, Wat ass Konsens? Konsens, oder och am Engleschen consent, heescht Averständnis oder Zoustëmmung. Am sexuelle Kontext heescht dat, all Bedeelegter sinn averstane mat deem wat grad passéiert, kee gouf gezwongen oder iwwerriet a jiddereen huet d'Fäegkeeten Konsens ze ginn. Souwäit an der Theorie. An der Realitéit ass dat leider wesentlech méi komplex. Déi gréisst Schwieregkeet bei Konsens ass wuel, datt Sex ëmmer nach en Thema ass, iwwer dat wéineg oder nëmme gehemmt geschwat gëtt. Fir Konsens ass awer eng oppen an éierlech Kommunikatioun sou ongeféier dat Wichtegst. Nee oder Stopp soen ass heiansdo schwiereg oder et weess een net wéi an da mécht een et einfach net. Gläichzäiteg ass et wichteg sech bewosst ze ginn, datt Sex ouni Konsens kee Sex ass, well wann net jiddereen averstanen ass, ass et Mëssbrauch oder Vergewaltegung. Konsens ass also d'Basis vu Sex. Et kéint ee Konsens och definéieren als e kloren an een enthusiasteschen Jo! An dee Jo kann ee verbal an oder non-verbal ginn. Punkt Nummer eent, Wéi kann ee verbal Konsens ginn? E puer Beispiller, Dat fillt sech gutt un. Ech hu gär, wat s de mëss. Mach weider. Jo, wann ech glift. Ech hu Loscht op dech. Genau do. Ech wëll mat der schlofen. Oder och Uweisunge wéi, Pak mech hei un, maach dat do. Punkt Nummer zwee, Wéi kann een non-verbal Konsens ginn? Et muss een net nëmmen drop kucke wat déi aner Persoun seet, mee och wat hire Kierper mécht. D'Zeeche fir wann et gutt ass, Déi Persoun kënnt méi no, si ass anwesend, si laacht, si interagéiert an ass net apathesch oder ongewinnt roueg. Si kuckt een an d'Aen, si positionéiert deng Hänn op hirem Kierper an esou weider. Natierlech ass d'kierperlech Kommunikatioun bei all Persoun, an all Kéiers wou ee Sex huet, och e bëssen anescht. Punkt Nummer 3, Wéi kann een no Konsens froen? Froen déi ee ka stelle sinn zum Beispill, Gefält dir dat? Bass du ok? Wou kann ech dech upaken? Wéi fillt sech dat un? Soll ech weidermaachen, soll ech ophalen? Méi fest, méi lues? So mer, wat s de gär hues. Geet et dir gutt? Wéi wäit dierf ech goen? Punkt Nummer 4, Firwat Konsens? Ech héieren all ze dacks, dass explizit Konsens ginn onsexy ass oder d'Spannung an d'Erotik hëlt. Dat gesinn ech net esou, well wat ass méi sexy an untörnend, wéi mat enger Persoun ze schlofen, bei där s de genau mierks, wéi gär se mat der Sex huet? An anerersäits fannen ech dat och e gigantescht Warnsignal, wann ee mir dat seet, well mat enger Persoun, déi net bereet ass, mäin Averständnis anzehuelen, wéilt ech guer kee Sex hunn. Mee et ass wouer, dass et vläicht am Ufank e bëssen ongewinnt ass, esou kloer alles aus an unzeschwätzen. Et ass allerdings extrem hëllefräich och fir erauszefannen wat passt a wat déi Persoun gär huet. A wéi gesot, ouni Konsens kee Sex. Well wann eng Persoun net averstanen ass, da schwätze mer vu sexueller Grenziwwertriedung bezéiungsweis Vergewaltegung. Hei mécht et och keen Ënnerscheed ob déi Leit déi matenee Sex hunn zum Beispill an enger Bezéiung sinn. Dat heescht, dass verbal an non-verbal Kommunikatioun net nëmmen am Ufank wichteg ass. Well jee no Dagesform a Stëmmung kann et sech zum Beispill veränneren, wou een wéini ugepaakt ginn wëll a wou net. A Konsens, dat ass wichteg, kann een och zu all Moment rëm zréck huelen. Punkt Nummer 5, Wéi kann sech en Nee verstoppen? En Nee ass en Nee an heescht net, dass déi aner Persoun wëll iwwerried ginn oder erobert. Maacht dat net, dat ass net cool. Mee heiansdo huet een och aner Formen fir Nee ze soen, Zum Beispill, Ech hu keng Loscht. Net elo. Ech si mer net sécher. Ech fille mech net gutt. Ech weess net genau. Och wann een näischt seet, kann dat eng Form vun Nee sinn. Nëmme well een net verbal Nee seet, ass et net automatesch e Jo. Stress mécht, datt Mënschen afréieren. Wann däi Partner oder deng Partnerin net mat dir interagéiert a méi mat sech maache léisst, wéi ze handelen, fro no, ob alles ok ass. An amplaz einfach weider ze maachen, bis dass een en Nee héiert, passt op en Jo op, wéi a Punkt 1 an 2 beschriwwen. Punkt Nummer 6, Wéini kann ee kee Konsens ginn, wat si schwiereg Situatiounen? Et gëtt Situatiounen, wou déi Persoun Jo seet, mee net vollstänneg Konsens ka ginn. Déi éischt Situatioun ass ënnert dem Schutzalter. An all Land gëtt et e Mindestalter fir sexuell Kontakter, dat legal festgesat ass. Zu Lëtzebuerg läit deen Alter bei 16 Joer. Mee opgepasst, vu 16 bis 18 Joer ginn et nach Aschränkungen. Eng Aschränkung ass, datt kee sougenannt Ofhängegkeetsverhältnis dierf bestoen tëschent dem Jonken an enger Autoritéitspersoun, dat heescht eng Persoun, déi Muecht iwwer en huet an engem zum Beispill Notte gëtt, wéi e Proff. oder ee soss iergendwéi beurteelt oder et iwwer engem steet wéi en Trainer oder eng Trainerin. De Schutzalter fir sexuell Kontakter ass vu Land zu Land ënnerschiddlech, an Däitschland, Éisträich a Portugal läit en zum Beispill bei 14 Joer, a Frankräich ass de Mindestalter 15 Joer, an der Belsch an an Holland ass et wéi zu Lëtzebuerg 16 Joer. Schwiereg Situatioun Nummer zwee, Voll bekifft oder op Drogen. Jo, vill Leit hunn da Sex mateneen, mee wann een nëmmi riicht lafe kann, lallt, sech iwwergëtt oder déi ganzen Zäit aschléift, sollt ee fir déi Persoun do sinn an net hiren Zoustand ausnotzen. Si kann dann nämlech nëmmi vollstänneg Konsens ginn. Schwiereg Situatioun Nummer 3, wann et en eendeitegt Muechtverhältnis gëtt. Dat hate mer schonn e bësse virdrun beim Schutzalter ugeschwat, mee dat gëllt och wann ee volljäreg ass, Eng Trainerin, en Therapeut, eng Cheffin, iergendwelch berühmt Leit oder Persounen, déi ee bewonnert, stinn an engem Muechtverhältnis zu engem. Muechtverhältnisser sinn och ëmmer mat Ugrëffsfläche verbonnen, déi déi aner Persoun kann ausnotzen. Dofir ass och dëst eng schwiereg Situatioun, wou een net ka vollstänneg Konsens ginn. Dësen How-To an engem Saz zesummegefaasst, Wann een sech net sécher ass, ob een e kloren an enthusiasteschen Ja huet, sief dat verbal oder net, ëmmer nofroen an net op en Nee waarden. Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex@ara.lu.